Atmaten tistmatin, kunwi i d aɣ d-ittwalin akka tiswaɛin-agi, merḥba yes-wen, ansuf yes-wen ɣer yiwet n tedwilt-nnaḍen deg wahil-agi-nneɣ imi neqqar aɣerbaz n ssebt. Daymen, iswi d agla-nneɣ i wakken ad nesqerdec awal n Sidi Ṛebbi deg wagar-aneɣ, i wakken ad d-nesfaydi akkit i wakken ad negmu deg wayagi-nni. Ɣef ddemma n wayagi, sɛiɣ inebgawen n lḥerma. Ass-agi, sɛiɣ yiwen n inebgi d ajdid, d Dda Muḥend. Azul u ansuf yes-k a Dda Muḥend! Azul fell-ak a Ḥanafi, azul fell-awen akkit, ay d-yenna tanebert-ik s leqdic ay yenna a yemma akk nebɣa-k Rebbi. Tanemmirt-ik a Dda Muḥend, nefṛeḥ aṭas, waṭas seg watmaten i yebɣan ad ak-d-slen ass-agi. Akken daɣen ad d-iniɣ ansuf yes-k a gma Idris.

yellan s wazal-ines, yellan elle est d'actualité akken iqqaren akken, ɣef ayen yeɛnan leɛwayed akked wawal n Sidi Rebbi. A, aṭas n leɛwayed i d-ǧǧan yimdanen. U tikwal leɛwayed-agi-ni Imdanen sersen-tent s nnig n wawal n Sidi Rebbi. Dda Muḥend, keččini komam tugareḍ-aɣ deg leɛmer, tufiḍ-d aṭas n leɛwayed. Tikwal llant leɛwayed ahat leɛwayed-nni zemreḍ ad tiniḍ

ala nufat-id nejjed njeddik nejjed nejjed nejjed nejjed ilaq ad ttwaxdament akken i yettwata akken i t-tebɣan nutni akken yenna yiwen umusnaw inek leɛwayed inek nxeddem ayen i xeddmen widak yemmuten yakan anda ttkmandin-aɣ-d widak yemmuten ttkmandin-d eh, widak lḥeyyin ma melmasiḥ Deg zzman-is yufa-d ugur-agi, yufa-d aɛewwiq-agi-nni. Ad d-teɣreḍ, ma ulac fell-as, deg Linǧil n Marqus. Akken d-nniɣ, daymen aql-aɣ deg Linǧil n Marqus, anda nettmeslay-d ɣef wayen akk i t-yexdem Lmasiḥ. Deg Linǧil n Marqus, ixef wis sebɛa, taṣeddart tis xmesṭac. Awen Sidi Rebbi ad d-iqqar. Acemma n wayen ikecmen ɣur daxel n umdan ur izmir ara ad t-isenǧes, lmeɛna d ayen i d-ittefɣen seg umdan i isenǧasen amdan. Tanemmirt a gma Idris. Ad naf dakken ad naf dakken At Isṛayil, yeɛni agdud aɛebrani, deg lweqt-nni xedmen kra n lilwa. Anda ma tuɣaleḍ deg ssuq, ilaq ara teččeḍ directement, ilaq ad tarajuḍ, ilaq ad tessireḍ ifassen-ik, ilaq euh, et tout. Anda, au niveau de l'hygiène, d ayen yelhan.

Esku mi d-ifka Sidi Ṛebbi annect-agi-nni, esku yebɣa ad d-yini belli vala ma yella ur tettettem ara wigi, atan ad tuɣalem aql-aken xir leǧnas naḍen neɣ d acu? D acu i yebɣa ad d-yini mi sen-yenna ad teččem kra ur tettettem ara kra? dayen lḥanafi semraḥen lḥaǧa nni i d-ifka d lḥaǧa lɛalit i la senti lɛalit dagi nni vraiment dda muḥend tu as marqué un point et izmer ḥal lḥaǧa niḍen daɣen nit izmer ḥal ad talkit parce que

le cœur gwayaginni mi d-tenniḍ dakken Sidi Rebbi xaṭer Musa yefka-d yefka-d une liste ah at Lewi 11 Lévitique 11 naf dakken yefka-d une liste

Sidi Rebbi t-id-ifkan, yefka-t-id deg Lmasiḥ. Alur, ass-agi-ni, ma yella nquder lmakla tagi-ni, akin akk tettara. Ça ne veut pas dire belli, atan axaṭer ad kecmeɣ ɣer tgelda n igenwan, axaṭer ur tetteɣ ara eh, aḥelluf, ur tetteɣ ara aɛudiw, ur tetteɣ ara eh, likrustasé, ur tetteɣ ara... Mačči d anect-agi-ni. Wigini akken i d-yenna Dda Muḥend Zgelini la marquer un point anda yenna-k c'est beaucoup plus pour la santé anda i ṣṣeḥḥa n daglaw anda i wakken ad ḥadreɣ ad acu axaṭer yenna-k vous êtes le temple de, de l'esprit et le Masiḥ c'était le reproche i d asen-ixdem Yifariziyen yenna-yas tessiridem tiḍebsiyin sufella tettwenniɛem-tent yenna-yas kunwi daxel terkam

Ambaɛd, ar daxel, terka lḥala. Ɣef tmagwa-yagi-ni, Lmasiḥ yenna-yas dakken, Nebɣa ulawen zeddigen. Mačči d ayen ara teččeḍ ad k-isnejsen, d ayen ara d-iffɣen deg wul-ik ara k-isnejsen. Dda Muḥend, ahat tebɣiḍ ad d-tiniḍ, qleb kan lmikrun, axaṭer akken iqleb, iqleb, vwala, ǧǧan. Saḥit a Dda Muḥend. Mačči d kra, ḥna kan d tidet. Sidi Ṛebbi Dijan yeqqar-d.

Yesseḥla yelli-s n yiwet n tbeṛṛanit. Yelli-s n yiwet n tbeṛṛanit anda tusa-d ɣur-s daymen deg isem-is deg tektabt-agi Linǧil-agi n Marqus apartir lversi ventkat yani chapitre sept inig Sidna Ɛisa iruḥ syenna ɣer leǧwahi n temdint Ur yekcim ɣer yiwen n uxxam, ur yebɣi ur yebɣi ara ad ẓren medden anda yella. Dɣa nnef d akken tella tusa-d ɣur-s yiwet n tmeṭṭut. U tameṭṭut-agi-ni, yeɛni d taberranit, à partir du verset surti à partir du verset vingt-quatre, mi ak Sidna Ɛisa iruḥ syenna ɣer leǧwahi n temdint n Ṣewwer. Tamdint-agi n Tṣur yellan teffeɣ cwiya Isṛayil, attan ass-agi deg Lubnan, dɣa tṛuḥ-d yiwet n tmeṭṭut ɣer dinna. Tusa-d yiwet n tmeṭṭut, lameɛna ur yezmir ad yeffer fell-asen, d tidet kan yewweḍ-d, ata-ya yiwet n tmeṭṭut. Isɛan yelli-s, izdeɣ-itt Uṛuḥani. Tesla s Sidna Ɛisa, dɣa tusa-d teɣli ɣer iḍarren-is. Tameṭṭut-agi d Tagrikit, yeɛni d Tayunanit. Tusa-d si leǧwahi yellan deg tmurt n Surya di Finisya. Tessuter-as ad issufeɣ aṛuḥani izdeɣ yelli-s.

Tameṭṭut-nni terra-yas-d s kra n yimeslayen, d ayen i yeǧǧan mem Lmasiḥ yewhem. Dɣa ini-ak terra-yas, Ih a Sidi. Meɛna iqjan imecṭaḥ ddaw ṭṭabla, tetten tiftitin iɣlin i warrac. Imaren yenna-yas, Ɣef wayagi i d-tenniḍ, Ṛuḥ Yelli-m, yeffeɣ-itt uṛuḥani. Anaf dakken llan kra k-qqaren, amek akka? Inna, lmakla i gu-tetten ara yeqjan eh, idu. D acu nezmer ad nefhem dagi, gma-tneɣ eh, Idris? Le fait que inna-d ayagi, yerna belli kan ad ak-d-iniɣ, imaren agdud fehmen belli widak ukin d-yerran At Isṛayil, ḥesben-ten am wakken d iqjan.

Llan kra, awal n Sidi Ṛebbi, sɛan ton abondance. Sɛan tzat-sen, xaṭer aɣrum-nni, daymen aɣrum deg tiriqt-sen, d awal n Sidi Ṛebbi. Llan kra, awal n Sidi Ṛebbi yella zdat-sen. Ur sen-tuqiɛ ara. Mi llan kra, ciṭuḥ kan akka, cɣel n yiftit-nni i d-iɣellin akken, s winna, ttawḍen ad issinen Sidi Ṛebbi. En réalité, dagi, Lmasiḥ, mi d as-yenna annect-nni, yebɣa ad as-yini kunwi d iḍan, neɣ d iqjan. Non, xaṭer lukan lukan yesɛa lisprini lmasiḥ ilaqmi d as-d nekni euh, asidi mem iqjan tetten iftiten i d asen diɣellin euh, deg ṭwabel sani d acu i tuqeɛ no ini-as ihi ruḥ attan yellim teḥla xaṭer ifhem belli tefhem anwat lmasiḥ ifhem belli teẓra belli

Ad nwali d akken ini i k-ixdem eh, imetmaten n dayla-s, tsusat n dayla-s, iger-iten deg imeẓẓuɣen-is, yenṭeq-d. Ad nlay kra k-qqaren i wacu i k-sexdem. Xaṭer ayect-agi semmetka-yi-d la création, d akken Sidi Rebbi mi d-aɣ-d-ixleq, ixleq-aɣ-d deg wakal. Anda c'est que le souffle n Lmasiḥ, anda ɣas ma yella nuɣal ur nsell ara, ur nsell ara i wawal n Sidi Ṛebbi, d netta i lbaruk kriyé deg-na, un esprit, anda ad nsell i wawal n Sidi Ṛebbi. Alor, ass-agi ma nezmer ad nexmem petit résumé deg wayen i d-neɣra, ad naf d akken leɛwayed n yemdanen ur ilaq ara ad ilint sennig n wawal n Sidi Ṛebbi. Akken daɣen ad naf d akken ulac aberrani ɣef wawal n Sidi Rebbi. Ur nezmir ara ad neḥqer yiwen, a s-yini keččini, ɛawed deg leɛmer i tesliḍ i wawal n Rebbi, i yi-d-tiniḍ nekkini i tt-tfehmeḍ? Noo, ini-as ma ayen i d-iɣlin akken. Asiwel-nni d-yeɣlin akken, Beṛka-yi! Ɣer Sidi Ṛebbi, ṭṭabla-ines, ciṭuḥ-nni ara d-yeɣlin akken, xir deg waṭas-nni i yellan akken ur ten-nessexdam ara. Akken daɣen, Sidi Ṛebbi d netta i yesseḥlawen, d Lmasiḥ, anda asseḥlu n Laglas yebɣa ad d-yini d akken, Ma tellam ur theddṛem ara, ur tsellem ara, akken ara ɣ-tsellem, akken ara ɣ-theddṛem, xaṭer Lmasiḥ